Nyathi Nyasaye wach moro nitie ni ng'ani osebedo e soko to gimoro nyathi Nyasaye ka nono ni Yesu osebedo ka chango ji, Yesu osebedo ka timo gik madongo to pok nowacho ne kata ji ni omnauru Yesu mondo otimna gimoro. To wach maduong' mamora ni kata obedo ni no ignore luonge to Yesu to nong'eyo ni ng'ani ne nie chandruok. Osebedo ka higni 38. Nyathi Nyasaye samoro waseywak to nitiere jakwath moro ma ong'eyo Nitiere jakwath moro ma ong'eyo ni nitiere nyarombone moro matuo madwaro pi e modhi, madwaro chang moro, ma samoro gombo gimoro mar mondo mi otimne ngima. Jakwadhwa ni ong'eyo, jachwechwa ni ong'eyo. Omiyo agombo dawach ni nyathi Nyasaye ni gigo mwakale duto te kik walaluru geno nikech Yesu Kristo ong'eyo. Jawinjo mara, onge tiende mondo mi ikaw ondam mondo mi ikaw atua midwa kawno. nikech pek ma inene. Onge tiende mondo mi divorce family mari, riemb min odi. Nikech ok ine, agombo nanyisi ni Yesu ong'eyo. Onge tiende mar mondo iwach ni onge tiende lemo, iwe, iwe, iwe lemo kabisa nikech ok ine. Yesu Kristo ong'eyo. Wanyalo ywak kawuono. Tadwa nanyisi ni kiny ka Yesu olemo to kwana dog waywagi. En olok ywakwa gi mondo dogo bede mor nikech ong'eyo. Ong'eyo ni ng'ani osebet ka a higni pradek gaboro. Omiyo ka Yesu oyude, to Yesu ok openje nang'ono momiyo in ka. Yesu ok openje nang'o miyo nibedo matuo. Yesu ok openje na nyuola mari ni kanye. To Yesu penje niya, idwaro doko mangima koso? Idwaro doko mangima koso? Nyasaye doko mangima mondo mi ng'ato obed mangima en niya, he has to be relieved from stress. Gigo manyalo miye stress nyaka gol oko. Omiyo ka Yesu dwa miyo ng'ani ngima, to Yesu miyo ng'ani ngima man gi geno. Yesu miyo ng'ani ngima to ok en mana ngima ma kawuono to en ngima ma kiny. Yesu miye ngima ma ka ngima mar pinyni okalo to ngima ma kiny mar Jerusalem oyudo. Omiyo pek gi tuochegi kendo kodok ruodhno nikech jawar omule. Penjo kawuono Jehova penji ni dwaro bedo mangima koso? Ibiro bedo mangima nyathi Nyasaye kaonge gino machando pachi. En ang'ono machando pachi? Polo penjo ni osechandi marom nade to penjo ni niya, dwa bedo mangima koso? Dwaro bedo mangima. Koso idwaro bedo mangima? Koso your message has not been deleted neither your calls ignored. Kara saa nyathi Nyasaye ma Jehova Nyasaye dwokowa kara samoro ema moro ok chopo to donge sa ochopo kendo kuom yie polo kom mondo mi otimnie gimoro Polo gombo mondo mi otimnie gimoro jahera. Pek mwaneno nyathi Nyasaye gin pek manyalo golowa kuom Jehova. Jandiko ndiko e buk mar James, James en Jakobo. To kondiko e buk mar Jakobo, wes achiel kar ariyo, to owacho wach moro maduong' kabisa mago mondo mi asomni. Owacho niya, owetena Kwanuru ni en mor lilo kuyudo temruok mayoreyore, ni en mor seche mwachandore, seche mwarade tembe mopogore opogore, wakwanre kaka johawi. Nang'o? Odhi mbele kowacho niya, kung'eyo ni tem mar yieu. ema kelo kinda ni kara tem gi ema bedo jokinda e wuoth mar polo ni kara kwa kale shida mopogre opogre kara wakwanda joawi binyalo kwandre jawi kawuono kalure gigo mikale kit ngima mari binyalo kwanore jawi seche mineno ka gigi ok dhi maber nikech mi bedo jakinda koso sa asaya mwarado gi shida to en en aywak ni o ang'o miyo an o o o ndiko wacho ni kwanri jahawi kwanri jahawi nikech jehova nyasaye ong'eyo kendo sa koromo to en nyasaye madwoko alam En e Nyasaye ma kondik ne message to koling moko reply. Messages ng'eny yes to nyako reply marino. Kendo in marino dwani mondo mi reply kawuono. En message mane ma isendiko ma igombo mondo mi Jehova Nyasaye reply ni? En ang'ono misegombo mondo Jehova Nyasaye otimne kit ngima mari? En ang'ono mosechwero wang'i samoro mi ikwano ngima mar pinyni ka useless? Geno nitiere ni ya nyathi Nyasaye ni mokwongo kwarado gi pekgi to wakwande johawi. Wakwandre jowawe. Wakwandre jowawe. Wer namba mia ariyo gi pradek. Wer namba mia ariyo gi pradek. Jandiko ndiko wer moro ma mit kabisa man gi nengo. Owero ka chandruok mar piny ochopo

Nyasaye. Ne ka chandruok mabiro gi nyathi Nyasaye mogeno kuom Jehova ka obiro e kit ngima marwa to nitiere kuma Jehova Nyasaye pandowa kendo pandowa e bwo tipo mare ma kata kwachandore to jarit mar Israel ok onindi kata nur ok onur. Adwa nang'isi nyathi Nyasaye ni Jehova ok dimi tem ma ditam iloyo. kendo ok jali ni en ndalo mage ma isechandorie. Koyudo ng'ani to penjo ng'ani idwa bedo mangima koso idwa bedo mangima koso to ng'ani dwoke niya jatuono dwoke niya ruoth aonge ng'ato ma ka pi otugi to diketa e yawo to an kadwaro dhi ng'ama chielo kwongo nalor Noonge ng'ato ma kotug pi to dikete yawo. Eto kotemo gi tekrene to ok onyal. Nyathi Nyasaye bi ikoso ng'ato ma dang' ketie yawo. Ikoso ng'ato ma dang' konyie mondo gimoro maber otimre e kit ngima mari, shortcut oyudre. Kendo Yesu Kristo nitiere machiegni mar mondo mi okonyi. Oikore mar mondo mi omaki, mondo mi oketi kamoro. Be ikoso ng'ato ma dang' timnie gimoro e pinyni? Geno nitiere, ni nitiere ng'at moro mane ochiwore. Ochiwo ngima mare kendo oikore mar mondo mi odog ochiwre mondo mi odog omiye geno. Ng'ani wacho ni kotemo ki en to ok onyal. Donge ibi isetemo nyathi Nyasaye kendi kigombo mondo mi iyude kwe. Isetemo kigombo mondo mi gimoro otimreni. Lakini jahera nitiere wach maduong'. ni nitiere ng'at moro ma miyo ji ngima kendo miyo ji ngima nono. Buk mar Jo-Efeso adek, Jo-Efeso adek wes piero ariyo, Jo-Efeso adek wes piero ariyo, jandiko wacho wach moro ni to duong' obed ni en manyalo tiyo ahinya moloyo duto mwakwayo kata mwaparo. nikech tekone matiyo kuomwa. Ni Jehova nyalo timo gigo moingo mwakwayo nyaka gigo mwaparo. Duong' gi pak mondo mi odogne. Nyathi Nyasaye ng'ano manyalo timo madongo mok wakwayo nyaka gigo mok wapar. Penji, ang'o nomid gombo mar mondo mi otimni? E soko mar Bethesda. Ni isendiko barua, samoro ineno ka gima barua ni ni ok nyal nyago olemo. Ranyisi ni barua ni nya- nya- nya- nyago olemo. Nikech Jehova Nyasaye oikore mar mondo mi oduok lemo mari. Simo mane nisegoyo, alam mane niselamo ka ilamo ir Jehova Nyasaye okinyi mang'ich, odhiambo, wang' chieng' ka chieng' rieny, nyathi Nyasaye, Jehova Nyasaye oikore mar mondo mi oduoki nikech otimo madongo moingo pach dhano. moingo pach dhano. Omiyo ka openjo ng'ani, to ng'ani wacho ni en okoso ng'ama dang' kete yawo ka otug pi. Samoro itugo pi, samoro jahere si apply tich mang'eny mar mondo mi iyud tich tikoso. Nikech ikoso ng'ama dang' konyi mar mondo mi iyud tijno. Samoro nyathi Nyasaye jomoko nyalo yudo gik mabeyo nyaka jogo moko deserve mar mondo oyud gimoro maber. In monego bed ni yudo ni idong'. Penjri ni ang'ono momiyo. Samoro ikoso ng'ato, to wach moro nyathi Nyasaye kendo geno moro nitiere kawuono ni Jehova Nyasaye ni entiere machiegni kendo oikore mar mondo omi omaki emomiyo iwinjo wachni kawuono emomiyo iwinjo wachni to jogo ok winje agombo ni jogo bo winje nikech Jehova Nyasaye nigi wach kodgi ng'ani okoso ng'ato Onge anyuola moro amora moikore mar mondo mi obed kode kaka jomoko nitiere man gi joggi machwalo jogi kendo keto yawo. En okoso nyaka anyuola mare manyalo kete yawo. Okoso nyathi Nyasaye, okoso anyuola mare. Okoso osiepene manyalo kete yawo. Nyaka joyalo manyalo biro mar mondo mi ojiwe ka onge. To kata kamano ni onge ng'ano manyalo chung' kode, kar Yesu Kristo nochungo kode. Nyathi Nyasaye iseneno ka in kendi, adwa nang'isi ni Yesu Kristo ni kodi kendo ochungo kodi. Omiyo penjo en niya, idwaro ni otimni ang'o kawuono? Idwaro ni otimni ang'ono kawuono? Ndiko dhi mbele kowacho niya, Yesu nowachone ni, chungi, ting' kitandani kendo iwuothi. Chungi Ting' kitandani kendo iwuothi. Geno biro ne ng'ani dakika ma ogik ka geno mare noserumo en ng'ano mane ne nindo nikech jogo mane ka ni e losoko ne yudo konyruok gin ne gidhi. Ento ka Yesu Kristo biro to ne ok odwar gimoro amora. Yesu wacho ni nochungi kendo wuothi. Isebedo kanyo moromo nyathi Nyasaye. Iseywak moromo. Agombo nanyisi ni chung' mar mondo mi ichak wuoth kendo. Sa oromo mar mondo bido gichak kuoth kendo. Tem mar anena sudo mbele nyathi Nyasaye nikech Yesu ema koro tayo wuodhni. Teme keto Yesu mondo mi Yesu ochiki. Nyathi Nyasaye dhi wuotho. Ng'ani osebedo kae. To wach mamit na nyathi Nyasaye notanda mosebedo ka ting'o ng'ani higni pradek gaboro ka orado gi Yesu to dok dala ka oting'o otanda nikech Yesu Kristo locho. higni piero adek gaboro anwoyo ni nyathi nyasaye koro otanda ni oting'o ng'ani ka ng'ani obedo kuom otanda to koro adok kod yesu to dok dala ka oting'o otanda malo nikech yesu kristo olocho nyathi nyasaye sa sa mwarado gi yesu to ok wadog kaka wachalo pek duto te mane ne wating'o pek duto te mane ne oting'owa mane ne chandowa mane nyalo miyo ok wanindi ma nyalo miyo waywak wadhi dok ka waloyo nikech yesu kristo warado kode otanda mane ne oting'e

to kare Jehova Nyasaye lokonwa gigo ma dihinyo mondo mi obednwa mor. Nyathi Nyasaye ng'ani dhi dala ka en gi mor nikech orado gi Yesu Kristo. Nyathi Nyasaye ok ang'eyo ni pek osechandi ndalo maromo nade, to kwarado gi Yesu man gi teko, to jandiko wacho niya, ni ng'ani korado gi Yesu to dok ka oting'o otanda. Otanda mosebedo ka ting'e, jal mok anyal wuotho, odok ka en gi teko e wi otandaneno. Nyathi Nyasaye donge kawuono be inyalo yudo teko? mar mondo mi manage pek machandi. Kawuono wayudo solution nyathi Nyasaye kendo solution en kokalo kuom Yesu. Kendo gombo mar mondo mi chungi chak wuotho tete mbele nyathi Nyasaye tidhi dhi maber. Agombo na lem kodi gi buk mar Jo-Korintho mar ariyo ang'wen wes apar gauchiel walamgo kodi Jehova Nyasaye. Jo-Korintho mar ariyo Ang'wen, Wes en apar kod auchiel. Ageno ni yude. Owacho niya, emomiyo ok wanyosre. Kata ringrewa rumo, to chunywa iloso manyien pile ka pile. Nyath Nyasaye wuoth te kendo waywak pile ka pile, to kara kik wanyosre. Kata ringre marwa manyap dirumo, donge chunywa iloso manyien pile ka pile. Chunywa iloso manyien pile ka pile. Nang'o? Nikech masichwa matin makadho piyo losonwa duong' mochwere modhiero polo. Ni masiragi gin masira makalo pile to gilosonwa duong' ma oromo polo. Nyathi Nyasaye joka nobedo kucha, nitiere jok ma chango tok ndalo, tok higni margi noka lich, to obedo sigana maduong' kuom jalni mochandore higni 38. Nyathi Nyasaye, samoro ichandori mondo imi ibed sigana, ne ng'ato mondo mi ibed e injili ne ng'at moro samoro nyathi nyasaye mago osebiro mondo mi ibed a lesson to your family ibed a lesson to other people ang'o ne momiyo in aduoki ni gimomiyo in en niya mondo mi ibed e lesson kaka ng'ani bedo lesson ne wan kawuono to sa oromo nyaka koro ichungi mondo mi iwuoth e nying yesu Pek ma osebedo ka chandi, nyathi Nyasaye donge Jehova oikore kendo mar mondo mi oloknwa gigo bednwa mor. Ni pek mwayudogi, pek gi lasonwa mana mor ma osiko ma nyaka chieng'. Jehova Nyasaye mondo mi omaknai. Jehova Nyasaye mondo mi oritnai. Ka wachako wuoth, to wachak wuoth kode. Samoro geno marwa noserumo ni message marwa mane nwandiko pok odwoki. Adwa nang'isi ni sa oromo kendo message mari nyaka duoki. Adwa nanyisi nyathi Nyasaye ni miss call mari no kendo koro nyaka duoke. Jehova Nyasaye ok orucho miss call mari kendo nyaka duoke. Omiyo gino ma isegombo mondo mi Jehova Nyasaye otim e kit ngima mari, Jehova Nyasaye ok nojwang'i. Obiro miyi what you deserve but not what you want. Are we together? God will give you what you deserve but not what you want. Waket God in consideration. Nikech pok delete text mane wa text kata call mane ni wa call pok oignore. En machiegni kendo oikore mar mondo mi okonywa. Nyasaye mondo mi omakna yi, oritna yi, jawinjona e nying Ruoth Yesu. Amina. Walam Jehova. Waduoko ni erokamano osiepna nikech isewuoyo kodwa ni barupe mane nwandiko ok gilal kata lam mane nwalamo ok iling ma ok idwoko kendo sa ochop mar mondo mi idwokwa kaka nikonyo ng'ani ka igole soko mar Bethesda Jehova kendo wuotho Ka pek mane nosechande, otanda mane oseidho, odok ka oting'o. Wan bende konye jawinjoni, konywa Jehova Nyasaye mondo mi pek gosigo mosechandowa wadoge kwamor nikech warado kodi kendo ilocho. Nyingi oyud puoch koda pak ka imakowa to iketo message ni kelo lokruok to giko mar nyathini moro kamoro mowinjo wachni oyude lokruok kendo oyude konyruok. Apako nyingi, adendo nyingi, Nyasaye matimo gigo madongo moloyo nyaka moka wakwayo. Umwa kuom ng'wono mari e nying Ruoth Yesu. Amina. Nyasaye mondo mi omaknai, oritnai kwakiyo duoki mosekayo machiegni. To wach maduong' ni message mari pok oruchi kata barua mane nindiko pok oruchi nyaka simo migoyo. Jehova Nyasaye pok ojwang'o kendo sa oromo nyaka dwok alam mari. Jehova Nyasaye omaki e nying Ruoth Yesu. Amina.